Haut schwätze mer iwwer Emotiounen. Firwat? Ganz einfach, Emotioune si ganz vill mëssverstan. Emotiounen hunn ee Ruff, deen hinnen net hëlleft. An dofir ass et mir wichteg, iwwer Emotiounen ze schwätzen.

An zwar wëlle mer haut d'Fro beäntwerten, Wat sinn Emotiounen? Firwat sinn Emotiounen do? A firwat kënne mer net, esou wéi et ëmmer gesot gëtt, eis Emotiounen einfach ausschalten an einfach objektiv iwwer Saachen nodenken an esou dann eist Liewen besser liewen? Also, éischtens emol, wat sinn Emotiounen? Emotiounen sinn eng ganz komplex Zesummesetzung vu verschiddene Saachen, wéi zum Beispill meng Erfarungen, déi ech gemeet hunn. Emotiounen hunn och een Deel physesch. Charakteristiken, dat heescht et ännert eppes a mengem Kierper bei enger Emotioun an et gëtt en Deel Reaktioun. Voilà, dat heescht Emotioune sinn zesummegesat duerch, wat ass meng Erfarung, wat hunn ech schonn un Erfarunge gemeet, déi änlech sinn. Wat gescheet a mengem Kierper? Ech, mäin Häerzschlag gëtt méi schnell, ech schweessen, esou Saachen, ech gi rout am Gesiicht. An drëttens, wat ass meng Reaktioun dorops hin? Esou. Wat wéi gesot an der Industrie ganz vill gesot a gepusht gëtt, ass, eis Emotioune mussen ausgeschalt ginn, eis Emotiounen däerfen net. kontrolléieren, wat mir maachen. An als alleréischt muss ee fir d'éischt emol soen, eis Emotioune kontrolléieren ni, wat mir maachen. Eng Emotioun kann dat net. Eng Emotioun ass eng chemesch Reaktioun, eng physesch Reaktioun a wa mer an d'Trauma-Richtung ginn, eng Reaktioun, déi do ass, fir mech ze schützen. Wat ech mat där Emotioun maachen, mat deem Gefill maachen, meng Äntwert op déi Emotioun, dat ass eng aner Saach. Dat huet mat der Emotioun net direkt eppes ze dinn. Dat heescht, mir musse ganz kloer ënnerscheeden, d'Emotioun, zum Beispill Roserei, ass net, ech geheien eppes, ech maachen eppes futti, ech reege mech op, ech schäitzen. Dat ass net d'Emotioun. D'Emotioun ass d'Roserei, dat Kachen, et gëtt mer waarm, ech gi rout, dat ass d'Emotioun, en Adrenalinschub, dat ass d'Emotioun. Meng Reaktioun duerch déi Emotioun ass eppes anescht. Sou, et gëtt gesot, mir sollen d'Emotiounen ausschalten, well eis net kloer ass, dass dat zwou verschidde Saache sinn. Dat heescht, d'Idee hannert deem Mir mussen eis Emotiounen ausschalten ass, Mir mussen objektiv iwwerleeën an nodenken, ier mer eppes maachen. An dat ass trotz Emotioune méiglech. Wichteg ass ze wëssen, Meng Reaktioun ass net meng Emotioun. Dat heescht, mir musse léieren, an dat ass net eppes, wat ee mécht oder net mécht, dat ass eppes, wat ee léiere muss, sech uneegne muss, all wou een d'Capacitéit dozou muss hunn, an zwar, mir musse léieren an eis Capacitéit entwéckelen, fir wann eng Emotioun kënnt, déi ech spieren, wou ech mierken, do ass eng Emotioun, dat ass een Trigger, fir dann. rofzefueren an net op déi Emotioun hin ze reagéieren, mee objektiv, diplomatesch ze reagéieren an duerno, an dat ass dee wichtegste Punkt, duerno déi Emotioun ze huelen an ze kucken, ok, firwat ass déi do? Well, an dat ass ee vun deene wichtegste Punkten, eis Emotioune sinn ee Wegweiser. Eng Emotioun ass net dat, wat ech maachen, well ech rose sinn, well ech traureg sinn. Nee, d'Emotioun ass Roserei, traureg sinn, sou Saachen, a meng Reaktioun dodrop ass eppes anescht. Dat heescht, meng Emotioun weist mir de Wee. Meng Emotioun ass do, fir mir meng Grenzen ze weisen. fir anere Leit meng Grenzen ze weisen a mir e Weeweiser ze sinn. Dat heescht, wann ech eng Situatioun hunn, wou ech zum Beispill, soe mer, ech kucken e Film, e Film, deen relativ emotional ass, an, Do ass eng Zeen déi mech wierklech triggert, wou mer, wou ech schwéier Loft kréien, schwéier schlécke muss an ech hunn Tréinen an den Aen. Dat ass näischt Schlëmmes, dat ass einfach meng Emotiounen déi mer soen, kuck do ass eppes, do ass eppes wat s du nach net verschafft hues an. Voilà, méi seet meng Emotioun net. Wat ech awer elo ka maachen ass, ech kann higoen, déi Emotioun huelen, déi Emotioun analyséieren an auserneen huelen a kucken, ok, firwat ass dat wichteg fir mech? Firwat huet mäi Kierper respektiv mäi Kapp eng Reaktioun do drop an ech weess mol vläicht vun näischt? Firwat ass déi Reaktioun do? Wat wëll dat mir weisen? A ganz oft sinn dat Saachen, déi eben nach net verschafft sinn. Saachen zum Beispill aus eiser Vergaangenheet, wou mir eng gewëssen Erfahrung gemeet hunn an deementspriechend eis Verhalensweis geännert hunn a mir et awer nach net objektiv verschafft hunn. Sou, do komme mer an den, an deen Traumaberäich eran, an Traumacoaching och eran, wou mer soen, mir hunn eng Erfahrung gemeet, déi ka kuerz Zäit, laang Zäit, ganz schlëmm, net esou schlëmm, egal, sinn, an déi Erfahrung prägt haut nach, wéi ech mech verhalen. an enger ähnlecher Situatioun. Wisou? Well mir soen, dass déi Emotiounen an den Trauma alles Iwwerliewensmechanisme sinn. Dat heescht ganz einfach, Ech entwéckelen zum Beispill eng Angscht, well ech eng Erfahrung gemeet hunn, wou mäi Kierper, ouni dass ech et weess, mech duerno wëll beschützen, dass dat net méi geschitt. Ech hunn eng Erfarung gemeet, déi net flott war, déi muss och guer net schlëmm gewiescht sinn, mee ech kann se, mäi Kierper ka se einfach ganz schlëmm interpretéiert hunn. An dorops hin kënnt ëmmer, wann eng änlech Situatioun optrëtt, Eng Reaktioun vu mengem Kierper, fir mer ze soen, Stopp, bleif fort dovun, maach dat net, ass geféierlech. Dat heescht, et ass ëmmer Eegepreservatioun. Am Traumacoaching schwätze mer och vun Emotion. An zwar soe mer, et ass Energy in motion. Dat ass eng Emotioun. Wisou? Ass, well ganz oft Wa mir eng Emotioun hunn, déi eis oft net gefält, da probéiere mer se einfach ze ënnerdrécken an net déi net där Emotioun Loft ze maachen. Sou wéi zum Beispill Roserei, dat ass eng Emotioun, déi ganz, ganz vill ënnerdréckt gëtt a wou och ganz vill, wann net esouguer jiddwereen, deen ee sou dobausse begéint, ee gewëssene Stock u Roserei a sech dran huet, déi zu all Moment iergendwann eng Kéier kann iwwerlafen oder wäert iwwerlafen oder explodéieren. An dofir ass et wichteg, dass mer eis Emotion, E-motion, dass mer déi Energie fléisse loossen. Dat ass ganz wichteg, och fir dass een net eng gewëssen Erfahrung, déi ee mécht, fir dass déi net traumatesch gëtt. An zwar huelen ech meng Emotioun, meng Roserei zum Beispill, an ech loossen d'Energie duerch mäi Kierper fléissen. Ech loosse se net iergendwou hänke bleiwen. Déi Energie, egal ob frou, traureg, rosen, egal. muss fléissen, well soss bleift se hänken a si bleift éischtens mol mental festgehalen an deementspriechend kënnt ëmmer rëm, wann eng änlech Situatioun kënnt, esou eng Reaktioun vu mengem Kierper. An zweetens gëtt se am Kierper festgehal a mäi Kierper verhält et esou. entstinn ganz vill chronesch Krankheeten, chronesch Péng, Schlofstéierungen. Dat geschitt ganz vill doduerjer, dass mer Saachen einfach net onbedéngt an eis erafriessen, mee an eis bannendran ënnerdrécken a festhalen. Also Verhalen, Emotion, Energy in motion, meng Emotioun ass eng Energie. Dat mierkt ee jo ganz gutt, zum Beispill d'Roserei ass ëmmer e ganz gutt Beispill. Dat ass eng Energie, dat ass, dat ass waarm, dat huet Feier. A wann ech déi ënnerdrécken, net gutt, well iergendwann eng Kéier kënnt se eraus. An déi Persoun, déi Saach, déi Plaz, déi, dat Déier, wat och ëmmer et ass, wat dann d'Faass zum Iwwerlafe bréngt, kritt. Dat ganzt Faass, et kritt alles vu virdru mat. An dat wëlle mer net. Mir wëllen net engem, deen eis eng Parkplaz wechgeholl huet, dat matgi vun deene Leit, déi mech hannergaangen hunn, vun Onfairheeten, déi ech gesinn hunn an erlieft hunn. An all déi Rosereien, déi ech esou a mir dran festgehalen hunn, all déi, déi, déi Hëtzt an dat, dat Kachen, wat ech a mir dran hunn, déi, de Grond, firwat ech alles negativ gesinn an zu engem gewëssenen Deel och verbattert sinn, dat soll net alles op eng Persoun erausgelooss ginn, well dat ass net fair. a wëlle mer net alleguerte fair si mat deenen anere Leit? Ech menge schonn, well wa mir Leit begéinen, déi net fair si mat eis, déi eng komplett Iwwerreaktioun hunn zu eppes wat mir maachen, dat ass net flott. Also ass et wichteg, op kee Fall eis Emotiounen auszeschalten, well. Éischtens kënne mer et net, well eis Emotioun net fräiwëlleg ass. Déi Emotioun kënnt, ob mir wëllen oder net. Eis Reaktioun op déi Emotioun, déi kënne mer kontrolléieren. Dat heescht op kee Fall d'Emotioun ausschalte well éischtens kënne mer et net, zweetens brauche mer se. Mee eis Emotioune sinn ee Wegweiser. Si weisen eis, wat ass wichteg, wat deet wéi, wat spillt eng Roll, wat spillt keng Roll a mat wéi enge Mënsche kann ech, mat wéi enge Mënsche kann ech net, wat iwwerschreit meng Limitten a wou hunn ech nach Toleranz. An dofir sinn d'Emotioune wichteg. Mir däerfen op kee Fall dat verléieren, well wa mir dat net méi hunn, Wee si mir dann als Mënsch? Dann ass alles eenheetlech, jiddwereen ass d'selwecht a mir fillen näischt méi. A wa mer näischt méi fillen, da wat mécht eis dann nach zum Mënsch? Dofir. Wann Dir héiert, deng Emotioune mussen ofgeschaaft ginn, ofgeschalt ginn, nee, nee. Du brauchs deng Emotioune fir ze wëssen, wou A ass a wou B ass, an dorops hin kënne fir dech selwer ze decidéieren an objektiv an diplomatesch op Saache reagéieren. Kann een och wann Emotiounen do sinn, et muss ee just léieren. Dofir ass et mir wichteg iwwer Emotiounen ze schwätzen, well si si ganz mëssverstan. Mir ginn dovun aus, dass eng Emotioun, dass meng Reaktioun op eppes eigentlech d'Emotioun ass, ass net de Fall an domat. ass et logesch ze soen, eis Emotioune brauche mer net, well ech wëll net einfach explodéieren, nee, ech wëll einfach ganz normal soen, ok, du hues mech verletzt, ok, dat an dat ass geschitt, ok, äddi a merci. Dat geet och mat Emotiounen, awer meng Emotioun weist mir, ey, dat do ass net ok. A meng Emotioun kann och deem anere weisen, du hues meng Grenz iwwerschratt, pass op. An dofir ass et wichteg, an déi dee Grenzhalter ass d'Roserei. An dofir ass Roserei ganz hëllefräich. Eis Roserei an eise Frust gëtt ganz vill verdäiwelt, well et eng destruktiv Emotioun ass, muss se awer net. Alles ass op engem Spektrum, wou ee kann de Volumen upassen, sou wéi een et grad brauch. D'selwecht d'Roserei. An d'Roserei ass déi Emotioun, déi eis weist, wou d'Grenze sinn, ween d'Grenzen iwwerschratt huet, wou ech d'Grenzen iwwerschrieden. Dofir brauche mer Roserei. Roserei ass dat, wou mir soen, no Joren, wou ni eppes war, Lo geet et duer. Ech hunn elo esou laang Jo an Amen gesot an de Leit alles duerchgoe gelooss. Elo net méi. Dat ass Roserei. 't ass d'Roserei, déi seet, Ey, du hues Prinzipien, du hues Valeuren, an déi ginn hei grad ugegraff. An d'Roserei ass dann déi Disziplin, déi kënnt an eis seet, Deng Valeure ginn ugegraff, also maach eppes dogéint. Dat ass Roserei. An dofir brauche mer Roserei. Dofir brauche mer och all déi aner. Emotiounen, fir eis ze weisen, wou mir wëllen hin, wou mer sollen hin. An do hëlleft et natierlech, wa mer eis da bewosst sinn, Wat si meng Prinzipien? Wat si meng Valeuren a mengem Liewen, fir mech als Mënsch, fir dann och moralesch Froe besser kënnen ze beäntwerten, wéi zum Beispill, Soe mer et huet een eng Situatioun, wou et zwou Optiounen ginn, also soe mer et huet eng aner Persoun en Accident an et ginn zwou Optiounen, ech weess déi Persoun wäert et net iwwerliewen, ech hunn zwou Optiounen, entweder déi Persoun freet mech, gëtt erëm alles gutt. An ech hunn zwou Optiounen, entweder ech si fein an ech léien an ech soen, et gëtt alles erëm gutt, oder ech sinn éierlech an ech soen, nee. Zum Beispill ass dat esou eng Fro, déi ganz schwéier ze beäntwerten ass a wou een och net onbedéngt ëmmer weess, wat ee giff maachen. Mee et sinn déi Froen, déi eis hëllefen, fir ze wëssen, Wat si meng Valeuren als Mënsch? Wou stinn ech als Mënsch? D'selwecht och a professionelle Konflikter, wou ech als Professionellen dozou gebiede sinn oder gezwonge sinn, eng gewëssen Aart a Weis mat anere Leit bäizebehalen, an déi awer mat mir als Mënsch net vereinbar ass. D'selwecht, een etheschen oder moralesche Konflikt, Wou stinn ech? Déi Froe ze beäntwerten, et bleift schwéier, mee et gëtt méi einfach, wa mer kloer wëssen, Wat si meng Valeuren? Wat si meng Prinzipien? Wouzou stinn ech? Wat ass mäi Standard a mengem Liewen, deen ech toleréiere fir mech a fir aner Leit? A voilà, och dofir brauch ech meng Emotiounen, well eng Valeur, déi ee kann hunn, ass, Ech respektéiere mech selwer. Respekt zu mir selwer, Respekt zu mengen Emotiounen. Wisou? Well wann een aneren déi eng Emotioun weist, ënnerstëtzen ech en. Also wisou, wann ech eng Emotioun hunn, ënnerstëtzen ech mech selwer net? Also wann ech dann decidéieren, ok, ech stinn zu 100 Prozent hannert mir. da mussen och meng Emotiounen fräie Laf hunn, net andeems ech soen, ech explodéieren einfach soubal et, soubal ech mech esou fillen. Nee, d'Emotiounen, net d'Reaktiounen, d'Emotiounen hu fräie Laf. Wisou? Well se mir hëllefen e bessere Mënsch ze sinn. An ass dat net dat Zil wat mer ustriewen, dee beschte Mënsch ze sinn dee mer kënne sinn? Fir mech ass et dat, sou vill wéi méiglech iwwer mech selwer ze léieren an sou gutt wéi méiglech kënnen ze decidéieren a mengem Liewen op déi Saachen hin, déi ech weess iwwer mech selwer. Wann ech weess, ech wäert Problemer kréien, fir bei déi an déi Leit ze goen an dat an dat ze soen oder ze maachen, Ok. Ech weess dat. Also kann ech elo eng Decisioun treffen. Wat maachen ech? Bon, ier mer ze vill an aner Realms stolperen, e klenge Recap zu den Emotiounen. Also, wat sinn Emotiounen? Emotiounen si komplex. E komplexe Mix aus psychologeschen a physeschen Elementer, dat heescht meng Erfarungen, dat heescht d'Verännerung a mengem Kierper an dat heescht meng Reaktioun op eppes wat geschitt. Dat ass eng Emotioun. Dat ass eng Emotioun, ass net ee Gefill. Eng Emotioun ass, voilà, esou ee komplex zesummegesattene Phänomen. Physesch kann dat heeschen, wéi gesot, ech gi rout, et gëtt mer waarm, et gëtt mer kal, ech fänken u mat zidderen. Dat alles kënnen Zeeche si vun eisem Nervesystem, deen ugefaangen huet ze schaffen. déi getriggert ginn ass vun eisem Gehir, well eng ganz Reaktioun wierklech stattfënnt. D'Gehir schéckt Signaler, déi Signaler kommen u beim Nervesystem, den Nervesystem stellt sech nei an, Fight or Flight oder Rest and Digest, wann een dat schonn héieren huet. Dat sinn déi zwou Säite vum Autonomic Nervous System. Voilà. Emotioune si wichteg, also schalt se net aus. Energy in motion, Loosst d'Energie fléissen, erlaabt der Energie net fir sech iergendwou festzesetzen, well mir wëssen, et gi mental Problemer, et gi physesch Problemer, Krankheeten, Schlofproblemer, also net gutt eis. Emotioune si Wegweiser, dat heescht, gitt mat hinnen. Huelt är Emotiounen an loosst iech un der Hand féieren, wat fillt sech gutt un, wat fillt sech net gutt un. An ok, eng Challenge iwwert déi nächst Woch, huelt. Är Emotiounen, loosst Iech un der Hand féieren a lieft just do no, wat Är Emotiounen Iech soen. Dat heescht net, maacht nëmmen nach dat, wat Iech Spaass mécht, nee, jiddweree muss schaffe goen an esou weider, awer dat heescht, wa meng Emotioun mer seet, dat do ass net ok, ok, ech ënnerdrécken dat elo mol net, ech probéieren dat elo mol fir eng Woch. An da kuckt der wéi no där Woch, wéi et iech geet, wéi der iech fillt a wéi der hoffentlech e bësse méi an Einklang kommt mat iech selwer. Well wa mer eis Emotiounen net respektéieren, heescht dat mir respektéieren eis selwer net an dat heescht mir beléien eis selwer. Wa mer eis selwer beléien. si mer enttäuscht, frustréiert mat eis selwer, iwwert eis selwer, also Emotiounen, ganz grousse Punkt an de Grond wisou ech meng Aarbecht baséieren op Emotiounen, op déifgrënneg Emotiounen, net nëmmen déi uewerflächlech Saachen, mee alles wat bësse méi déif läit. Wisou? Well do d'Ännerung ass. Wa mir eis wëlle veränneren, wa mir eis wëllen entwéckelen a wuessen als Mënsch, ass et an eisen déiwen Emotiounen, et ass an deene Saachen déif an eis dran, net an der Uewerfläch. That said, schléisse mer of Ech soe jiddwerengem Merci, deen de Video gekuckt huet. An nächst Woch gëtt et eng kleng Iwwerraschung. Ok, nächste Mëttwoch 4 Auer, see you there.